Welcome to Dagbon Peace TV, do subscribe to our YouTube channel, press the notification button for more updates. to bisimila n yɛba Salonga daliri zaawuni maa ka lahabali sa patina ni n yɛ- n yɛbi da kpɛm kanila n yɛbi guma naa sanna naam to ka ti sa boho bohi daliri shɛli din chɛ ka o kanna naam ka bi yɛ ti ni o bɔri ni o kana n ti tim sandaani naam to ka ti lee yɛ yɛtɔ din ŋuna di yi nyɛ lala ŋuna viɛnyɛla ka o doli maa ni di yi barigi bi pihiro ka din nyɛ ti sa yɛro yɛ din ŋuna o paami n yab kuɣu naa ka n yab kuɣu naa zaŋ o kana n yabi o ma naa sani ka bi ti tim sandaani maa ka bi mii ni kana maa bi tim sandaani maa n yab kuɣu naa mi deegi o sandaani o mii ni deegi o sandaani maa ti yɛro yɛ kpamba na bɛ duu shee ka ti nyɛ kpamba maa zaaha pɔi bɛ ni saɣi ti yɛltɔɣ shɛli maa din niŋ viɛnyɛla zaŋ ti ti pam dama ti bɔrila maligu n-yab guma ni a yɛl o ni o bɔrila maligu o je saɣimbu ni a yi nya arizichi ka bɛ ti bi teer a yɛla ni a nyee sooi tiŋa a yi diri nam ka ti kpi kani ka a yo viɛlli kani ni a nyee sooi tiŋa dizuɣu o saɣi bɛ mi saha yɛn suumi deei ti biɛɣuni jia maa dizuɣu o saɣi o sandaan maa zuŋu o saɣi li biɛɣuni amaa o lee kpaŋmi o maŋa bɛ zaa yaan naa nyɛla duun naa o kpaŋmi o maŋa ka o chaŋ ti bo o ka o deegi o sandaani bɛ zaa deegi o sandaani bɛ labila bɛ tindaannim ni bɛ tindaannim maa bɛ bi zabira hali mi bi diri ka deera bi dirila kali maa n tabina bia n nyɛ bee ninkurigu n nyɛ ka kali maa ŋun dii ku la bi yɛn zaŋ limi taba ka a gbubi n sɔŋ kali nim ban bɛni pahi maa. N yabi gundaana ti ni zani kpɛŋŋo ka paɣa pam a ni ku zaŋ shɛli sɔŋ ti ŋɔ maa di ni bɔrila maligu ni bɛ shɛli ti chɛ saɣangu ni bɛ luɣu shɛli polo Ti zuɣu ti ni ku wum shɛli a sani ŋɔ maa, ti paɣiya viɛnyɛla domi ti yi ti yɛn paai na, ti ni deei lahibali maa ti ti yɛn paai na n-yab Tamale Dakpɛm kuli nyɛla ŋun ŋmaligi kpe. To amaa ti dihitabli puuni ɛɛh Naa Bapre Saanari Naa Yiŋa ti bela o sani ka ɛɛh Alhaji Tanko Ambariya ni Zaamiɣilim mam yiŋɔ Afa Zuɣuri maa zaa ka bɛ kana Naa Bapre Saanari Naa sani. n ti zaŋdi n yab tamali kpɛm sandaani n tiri ba ti yi yila nimaani na ka wumdi o maŋmaŋ bɛ kpɛŋ ŋo ka ti kana maa ka di zuɣu a ni kuli yɛli shɛli ŋo maa ti paɣaya viɛnyɛlinga ti ni bihi ŋo ti ni bori mi ni dagbaŋ maha ka ti bihi ŋo maa ka ti wori bi bangu maŋa to amaa dagbaŋ yi bi maha ti ku tooi wori bangu maŋa